א גוטן טאג חשוב'ע צוהערער. ס'מאכט זיך אמאל אז מ'זעט א איד וואס איז נעבעך דורכגעפאלן מיט עפעס, און מ'קוקט זיך צו דערצו, און מ'טראכט, וואס האט מיר די אייבערשטער צוגעברענגט איך זאל דאס זען? וואס דארף איך יעצט טון? דארף איך מאכן א ויצעקי, אנהייבן שרייען און מוחה זיין אויף דעם איד? אין די וואכדיגע פרשה, פרשת נח, פארציילט אונז די תורה א אינטערעסאנטע מעשה. נח איז געראטעוועט געווארן פון די תיבה, ער האט ארויסגעברענגט אלע זאכן פון די תיבה און האט אנגעהויבן זיך פארנעמען מיט די וועלט. האט ער איינגעפלאנצט א וויינגארטן, ס'האט געוואקסן טרויבן, ער האט געמאכט דערפון וויין, ער האט געטרונקען דערפון, ער איז געווארן שיכור, און ער איז געפאלן אויפגעדעקטערהייט אין זיין געצעלט. חם, איינער פון זיינע זון, האט עס געזען, און איז ארויסגעלאפן צו די עלטערע ברודער, שײם און יפֿת, צו זאָגן זײ, קוק װאָס איז געשען צום טאַטן! שײם און יפֿת האָבן גלײַך געכאַפּט װאָס דאַרף מען דאָ טאָן, זײַנען געקומען און זײַנען צודעקן די טאַטע. האָבן זײ גענומען אַ קלײד און זײ האָבן אָנגעהױבן גײן צודעקן דעם טאַטן. זאָגט דער פּסוק אַזױ, װילכי אחורנית וערבֿות אַבֿיהן לא ראו. זײ זענען געגאַנגען צוריקצװעגס און זײ האָבן נישט געזען די ערבה פון דעם טאטן. לכאורה דאס איז א דאפעלטע לשון, אוודאי, אויב מען גייט צוריק צו וועד זעט מען נישט די ערבה פון דעם טאטן. וואס דארף שטיין וילכי אחרנה, זענען געגאנגען מיט דעם כלי צוריק צו וועגס, און דערנאך לייגט דער פסוק צו, וערבת אביהם לא ראו. איז רש ש טייטשט מיט א פשטות אז קודם זענען געגאנגען ווי ארחי אחורנית, און ווי זענען געקומען נאך נענטערס האבן שוין געדארפט צודעקן דעם טאטן, האבן זיי זיך נאך מער ארומגעדרייט וערבות אביהם לא ראוי. דער רבי אבער, אין א געשמאקע שיחה, געדרוקט אין ליקוטי שיחות, חלק י', עמוד פֿיר און צוואַנציק, שטעלט זיך אויף די ווערטער, און ברענגט ארויס א געוואלדיגער לימוד. אויב ס'מאכט זיך אמאל א איד וואס איז דורכגעפאלן מיט עפעס און איך זעה דאס, פארוואס האב איך געזען די רע וואס יענער האט? זאגט אונז די הייליגע בעל שם הקדוש אז א איד וואס זעט רע אין א צווייטן זאל ער וויסן אז דאס איז א אפשפיגלונג פון זיין אייגענע רע, אז באמת האט ער די רע, נאר וואס דען, ער זעהט עס ביי יענעם. ווייל ווען ער וואלט ווען נישט געהאט קיין רע, וואלט ער נישט געזעהן די רע ביי יענעם. וואס לכאורה דארף מען פארשטיין דעם ווארט פון בעל שם הקדוש. פארוואס מוז זיין אז ווען איך זעה רע ביי א צווייטן, האב איך אויך די רע? אפשר קען זיין אז איך בין ריין פון דעם רע, יענער האט א רע, נאר וואס דען, מיר ווייסן אז ביי השם הקדוש האט אונז געלערנט אז יעדע זאך אין דער וועלט איז בהשגחה פרטית און אלץ וואס א איד זעט דארף ער לערנען פון דעם א לימוד און א הוראה אין עבודת השם. במילא מוז זיין אז ווען איך זע די רע אין א צווייטע מענטש קען נישט זיין אז דאס איז נאר ווייל יענע מענטש האט רע, נאר וויבאלד איך האב דאס צוגעזען איז עס בהשגחה פרטית אז איך זאל זיך אפלערנען פון דעם אריין, און די סיבה דערצו איז ווייל א מענטש בכלל על כל פשעים תכסה אהבה, מצד די ליבשאפט וואס א מענטש האט זיך ליב, אדם קרוב אצל עצמו, איז במילא פארדעקט ער אויף אלע זינד וואס ער טוט, ווי די טייטש כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגע עצמו, אלע נגעים זעט א מענטש אויסער די אייגענע נגעים, א מענטש זעט נישט די אייגענע פראבלעמען, די אייגענע חסרונות, במילא ווייזט אים די אייבערשטער א חסרון ביי א צווייטן, און ווען ער זעט עס ביי יענעם זיך נישט קרוב אצל יענעם, און ס'איז נישט דא קיין אהבה וואס זאל מכסה זיין אויף די פשעים, און ער זעט די חסרון, כאפט ער זיך אז באמת האט ער די רע. וואס דעמאלטס קומט ארויס די צווייטע פשט, כל הנגעים אדם רואה חוץ, אלע נגעים וואס א מענטש זעט אינדרויסן פון זיך, מנגעי עצמו, קומט דאס פון די אייגענע פראבלעמען וואס ער האט. אבער לכאורה דארף מען נאכאלץ פארשטיין ווער זאגט אז די סיבה פארוואס איך האב געזען די רבי יענעם איז כדי אז איך זאל זיך מסכן זיין עפעס ווייל איך האב די רבי ביי מיר. א מענטש דארף נישט נאר זיין אינגאנצן בשלימות און זיין אינגאנצן מסוכן, נאר א מענטש דארף אויכעט זען אז א מענטש לעבן אים און ארום אים אלעס זאלן זיין ריכטיג און ערליך, און אז א מענטש זעהט אז א צווייטער איז נישט, טוט עפעס וואס איז נישט ווי ס'דארף צו זיין, ער פירט זיך נישט אויף ווי ס'דארף צו זיין, דארף ער אים זאגן די מצוה פון החייך תחיך את עמיתך, איז ווער זאגט אז דאס וואס איך זעה א רע אין א צווייטן מענטש איז דאס ווייל באמת האב איך די רע, אפשר קען גאר זיין אז איך בין ריין פון די רע, איי פארוואס האב איך געזעהן די רע ביי יענעם, כדי איך זאל קענען יענעם מסכן זיין, זאל קענען יענעם מוכיח זיין, זאל קענען יענעם ברענגען אויפן דרך השם. איז פארוואס זאגט די בעל שם הקדוש אז ווען א איד זעהט א רע ביי א צווייטן איז עס א סימן אז די רע האט ער ביי זיך אליינס? כדי דאס צו פארשטיין דארף מען א מינוט זיך אפשטעלן אויף נאך א אינטערעסאנטע זאך פון די וואכדיגע פרשה. די גמרא זאגט אז מען לערנט ארויס לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מתוך פיו, א מענטש זאל נישט ארויסזאגן א נישט שיינע ווארט פון די מויל, נאר ער זאל ענדערש זאגן מער ווערטער און רעדן איידל. אזוי ווי מען זעט אז די פסוק דא אין פרשה זאגט נישט בהמה טמאה, נאר זאגט בהמה אשר איננה טהורה. וואס דאס איז אסאך מער אותיות ווי נאר זאגן די ווארט טמאה, האט די תורה משנה געווען און געזאגט א בהמה אשר איננה טהורה כדי לא להוציא דבר מגונה מתוך פיו. איז כדאי צו באמערקן אז דאס איז א זאך וואס איז געווען א ווי זאגט מען א זוה ט פיי פונעם רעבן אלעמאל צו רעדן מורא'דיג מורא'דיג אין א איידעלע און פאזיטיווע וועג, נישט רעדן קיינמאל א ענין וואס איז א ענין שלילי. על כל פנים, פרעגט זיך אבער די שאלה, מען קוקט אריין אין תורה, איז דא אזויפיל מאל וואס די תורה זאגט קלאר די ווארט טמא. קוק אין פרשת שמיני, וויפיל מאל זאגט דארטן די תורה, בהמה טמאה, בהמה טמאה, נאך א חיה טמאה. דגים טמאים, זעט מען קלאר אז די תורה נוצט יא די ווארט טמא, און איז נישט עיקר מקצב כדי להוציא דבר מגונה מתוך פיו. נאר וואס דען? וואס איז פשט אין דעם? ס'ווענדט זיך וועגן וואס מ'רעדט. אויב רעדט מען וועגן א הלכה הלכה למעשה דארף די תורה אונז זאגן קלאר און דייטליך וועגן וואס מען רעדט. ס'איז נישט א בהמה אשר איננה טהורה, ס'איז א בהמה טמאה, ס'איז א טמא'נע בהמה, ס'דארף זיין קלאר און זאל נישט מאכן קיין טעותים. מה שאין כן ווען מיר קומען פארציילן א מעשה, סיפור דברים, וואס איז געווען ביי נח, דארף מען נישט זאגן די ווארט טמאה, איז גענוג אז מען זאגט א בהמה אשר איננה טהורה. וואס זעט מען פון דעם? אז ווען א זאך איז נוגע להלכה דעמאלטס זאגט מען די זאך כמו שהיא, אבער ווען ס'איז נישט נוגע להלכה דעמאלטס איז עס נישט די קלארקייט דעמאלטס קען מען זאגן אביסל משנה זיין על דרך ווי ס'איז ביי דיבור אזוי איז אויך ביי ראי'. ווען א מענטש זעהט אז א צווייטער האט געטוהן עפעס נישט ריכטיג, די שאלה איז וואס זעהט ער? זעהט ער אז דא האב איך עפעס א איד וואס האט געטון עפעס וואס מען דארף אים אויסלערנען, מען דארף אים העלפן ער זאל טון די ריכטיגע זאך, מען דארף אים העלפן מסכן זיין, אדער זעה איך די ענין פון רע, איך זעה ווי דער איד האט דורכגעפאלן מיט א ענין פון פשעים, פון רע, איך זעה די רע, אפילו איך זעה ביידע אבער די הדגשה איז אויף די רע. איז וואס איז די חילוק אין די צוויי זאכן? אויב זע איך די הלכה למעשה וואס איך האב יעצט צו טון, קען מען דעמאלס זאגן טאקע דער אייבערשטער האט מיר געוויזן דער צווייטער איד טון דער נישט ריכטיגע זאך, נישט ווייל איך האב די רע, נאר כדי אז איך זאל קענען העלפן אט דעם איד. אבער ווען דער בעל שם טוב זאגט זאגט ער אז א איד זעט אזא רע אין א צווייטע מענטש, זאל ער וויסן אז ער האט די רע. פארוואס זעהסטו אין דעם צווייטן מענטש? דו זעהסט נישט ווי מען דארף יענעם מסכן זיין? וואס איך האב דא צו טון הלכה למעשה? דו זעהסט דא א געוואלד! רחמנא לצלן! ער איז דורכגעפאלן! א שרעקליכע זאך! ער איז א שייגעץ! א רשע! אזוי? דאס איז וואס דו זעהסט ביי יענעם? זאלסטו וויסן אז באמת איז עס א אפשפיגלונג פון דיר, ווייל אין דער זאך ביסטו אויך נוגע. און דאס איז די פשט דא אין פרשת נח. חם, וואס איז געווען א יענער סוחר, זיין נאמען אויך ווייזט אויף די חמימות, די יראת שכל, ער האט געהאט רע אין זיך, במילא וואס האט ער געזען? ער האט געזען די רע פון דעם טאטן. און נישט נאר ער האט עס געזען, ער איז געגאנגען פארציילן און קומען זאגן פאר די ברודערס. שיים און יפת האבן נישט געהאט קיין רע אין זיך, זיי זענען געווען איידעלע מענטשן. איז א מעלה וירח אחרנית, דאס איז פשוט בפראקטיש וויאזוי זיי זענען געגאנגען, זיי זענען געגאנגען צוריקצווועגס. אבער נאך מער, ערוות אביהם לא ראו, זיי האבן נישט געווען געזען דא דאס ענין פון ערוה, זיי האבן געזען דא איז עפעס וואס אונז דארפן טון, הלכה למעשה, מ'דארף צודעקן דעם טאטן, דער ערבות אביהם, דאס האט נאר חם געזען, נישט שיים און נישט יפת. און דאס איז די הוראה וואס יעדע איד דארף זיך ארויסנעמען פון דעם, אז ווען מען זעט א רע ביי א צווייטן, איז אפגערעדט אז מען דארף נישט זיך עסק זיין מיט דעם און רעדן וועגן דעם, אבער וואס מען דארף זען איז נישט די רע, מען דארף זען וויאזוי מען קען יענעם העלפן און מסכן זיין, און אויב זעט מען די רע דארף מען אין זיך אליינס זען צו מסכן זיין, און אז מען גייט מיט אזא מין מהלך באקומט מען די ברכות וואס נח האט געגעבן פאר שם אז ס'זאל זיין וישכון באהל השם דארטן זאל זיין השראת השכינה, אז זיין א כלה פאר תורה ווי דער תרגום יונתן בן עזיאל זאגט, און אזוי אויך וישכון באהל השם זיין דער בנין בית המקדש די בית השלישי במהרה בימינו אמן א גוט שבת.